Hello, ṭhial technology in kan don hna. Nai ci kua line ngah lo na ka umnak a sau tuk cang caah ka phais ah ka zucup zongah video ka chiah lo nak saupi cang. Tutan hi phone password an philhmi remter dingah an van put i maca cu zapi dihlak zong nih kan ton te sual ah kan thiam ve dingah tiin video pakhat serpah in hika hmun ah kan dihlak tein tindah on ning si timi kha zohṭi ding kha tu hi video ka van sernak si atu phone hi Redmi 9A si le password an philh lema cu password cu an tuah len an ti kho ti lo hnu ah kan password kan philh piak te ma pu cham password a philh mi kha kan online ti kha van zoh hna su law pakhat nak chama power kan off ta lai khaset kan peih hnu ah khan zeitindah kan tuah lai kan ti si ahcun hika i power onnak te le hika in volume a thennak volume up kha voikhat hme ah kan hme ṭi lai okay, kan hme lai ṭha tein volume up na hme hmasat lai mah hnuah power na hme chih lai ke kan hmeh cang. Na hmeh lai i sau ngai pah hmeh hau kika a hmai vut ti a van ciu hlan lo poh cu na hmeh lai a ciu bakhan na kut na thlah piak te lai. Ke a ciu cang. Kha khan cu na kut na thlah piak lai. Ka khan tlawmpal kan hna lai. Khah, khiti khin a hung ceu i kazon te khin a cungcam ah reboot timi te um, a tang ah wave data timi te um le ma khakha kut in tongh khawh salo thlalang he cucun khakha den thil kan thum lai te cun hi kazon i volume khan na thum piak lai volume adit nak khan tang ah na thum piak lai oh kha ma khan na thum piak na khan power button te kha power on nak te kha ma kha web data timi zon te khin pa wa button ti in na hme piak lai kha man hua khan zai chuang kan tia chun a van chiu ngai cha a cha fiang lo hmm ka zona khin web all data timi khi um lakhi zon te khi power button ti in na van hme piak than lai kha makhan hua khan A cungte ah confined web or data ti si. Mihi password phiuh timi hi data dihlak a tlau dih lai. Kan cawk lio a thar bantuk te khan um ding si caah khan volume dinhnak khan kan van thum lai i confirm kan hmeh pek lai. Hika power te khan hmeh pek ṭhan lai. Maka khan khika i a kal ṭumah mi te khi ṭaya tlin hlan lo khang ha piak salai. Kha cun ti khi caanpiak hna a hauh pah caah khan tlawm ka video ka van dirter kha kha ta khan siah dih cang. Kha ma ka khan cun back to menu back to main menu timi a kal ṭhan ti ca khan power button ti khan na van hmeh piak lai. Kha ma hnu ah khan atu i a cung umnak ti khan reboot timi te khin hmeh piak lai. Reboot timi te khi power button tiin na van hmeh piak lai. kha makhaw khan zeithla ra kan ti cun reboot to system ti si restart timi kha sakau sullam cu maka te kha na hme piak ṭhan lai maka khan cun phone kha power off lai i power hong ong ṭhan lai lai i saupi ngha ngau laga video ka van tan tar chung ta lai kha minute panga tluk kan van kha nuam mai tin hong chuak Le mati hung chuah hnu cun khika i feipi a mi te khi na hmehpiak ko lai. E, kan hmehpiak. Khan hnuah khin zeidah ti choose language makazun ah khin bataska kan kan thimpiak lai. Hol zei thla si kan ti chia ka zon hin English United States United Kingdom zong ka thim kho se kha na thim hnuah khika i orlei kap te hmia te khin hme pek lai kaman hon zet ti rik de chen choose your region ka zon hin na umnak ram kha thim piak ding si kan ni chu Myanmar si cha Myanmar thim kho na lu le na umnak ram kha thim kho si ka zon hin a thim har ti si chun ki ka zon tial nak a khin dang tial lai sin MY tu ma ti bak Myanmar chua ko khe Myanmar na thim khun hin Or le kapte fai te na hmeh ṭhan lai. Kha mah hnuah khan zeithlung chuak ti cu connect to network kha ca hau lo skip skip na hmeh piak lai. Kha mah hnuah hin zulhphung te na lungtling maw ti kha si la ka zon te hin a hmehnak te kha chuang kho lo mu chu ka zon te i I have read and agree to the user agreement and privacy policy ti mi te kha hman ke za piak hau. Kiti a hring ti na van zah piak hnuah ka te khin orlei na van hmeh piak lai. Maka hnuah kha more hmet ṭhan ko more accept hmeh piak lai. Kha maka khan tlawmpal set password kha password kan chia rih lai lo. Skip this step tim te kan hmeh piak ṭhan ko lai. Kha ma hnuan location hna kha cu ani hnu zong phih khawh se tu zong a phih khawh se. Kha cu zei titi lo zongah ka hin kan lenh rih ko lai, kan hmeh rih lai, eh, ka hrawng ah khekhe ah khin na duhmi pakhat paoh thim khawh si lo, khi classic pungman khi chia ko si law kan hmeh ṭhan lai. Mah zawn zong ah khin duhmi thim khawh si, thim lo kan thim lem la lo, kan van hmeh ṭhan lai. Kan cun set up complete si cang le hika zon i hmia te khi kan van hmeh piak ṭhan lai le kan tlawmpal kan van hah lai. Van i har cang. Ok. Maka kha sa ko. Password philhmi zeitin thla kan on lai timi cu maka vial kha si. Tampi kai lawm.